און מען רעדט וועגן חירות, פרידאם, און פרידאם איז פראבעבלי די וואן אוו די מאוסט אביוזד ווארדס אין היינטיגע צייטן אין אמעריקע זיכער, באט אויב מען רעדט וועגן בייסיגדיגע פרידאם, דען ווי האו טו קנאו די דעינדזשערס און די הארדשיפס אוו איט, אין אנדערע ווערטער ווען איך וויל רעדן וועגן מיך, רוב מענטשן האבן, לעבן אין א סערטען. תופס אין א סערטען איידיע אז זיי וויילן זיי האבן אזא געוויסע ס'איז דא וועגן וויאזוי אלעס דארף זיין און מען גייט און מען פרעפט אין אזא היימישע חרדישע לייף סטייל עווריטינג איז ווערי סעט אפ ס'איז דא א סקעדזשול ס'איז דא א סקריפט פאר אלעס.

דען יו העוו פרידאם, באט דאס פרידאם איז סאם האו ווערי סקערי ענד קאוד בי אלסא ווערי אווערוועלמינג אין די סענס דעט פרידאם איז דזשאסט א איז די עבסענס אוו אנדערע זאכן אבער מענטשן דארפן האבן א געוויסע נאלעדזש א געוויסע דיירעקשאן א געוויסע וועג וויאזוי זיי סעטן אויף זייער לעבן וויאזוי זיי דרייען זיך ארום ענד ווען יו דא סאמטינג דעטס נאט בעיסד אן סאם קיינד אוו פרי קאנסיווד נאושענס ענד איטס נאט בעיסד אן די מנהג פון די זיידעס שוין טויזענט יאר אזוי אז עס איז שוין געווען אזוי דען ווי העוו א ליטעל טינג קאלד פרידאם ענד דען ווי העוו די סאם קיינד אוו עקזילערעטינג אווערוועלמינג פילינגס ענד א לאט אוו קעיאס ענד א לאט אוו עווריטינג קאמס בעק טו יו ווען מען גייט מיט א סדר מיט די מסורה דען עווריטינג איז פראם פייוו האנדרעט יערס עגאו איך בין נישט שולדיג גארנישט.

און די עקזילערעיטינג און איטס אלסא סקערי און איטס אלסא און איווען די פארשטייט זיך ס'איז נישט אמת'דיג אליינס דער איז פרענדס און און א לאט אוו פעמילי און א לאט אוו סטאריס וואס מ'זאגט פון יעדע איינע וואס מאכט עס אריינפיטן אביסל מער אין זייער סטארי יעדע איינע לפי זיינע שאלות זאגט מען אים א תשובה אזוי ווי די אגודה של פסח.

אלל די פיפעל און אויף פעיסבוק און אויף אנדערע פלעצער וואס מען זאגט מזל טוב און מען זאגט דאס און מען זאגט יענץ און זיי רילי עווערי סינגעל וואן איז פראם דיפרענט פלעיסעס און יעדע איינער וואס איך קען פון פארשידענע גלגולים און פארשידענע דיפרענט קאנטינענטס און קאנטריס און לענדס און אידעאלעדזשיס און איט מעיקס א ווערי ביוטיפול קריעטשען טאגעדער און איטס נאט רילי פאסיבעל טו ריספאנד אדער צו זיך. שייך זיין צו יעדע איינער פונקטליך אזוי ווי עס ער זיי וואלט אזוי ווי עס וואלט אמת'דיג געדארפט זיין ווייל דעטס אלל פארט אוו דיס פרידאם און אלל פארט אוו דואינג טינגס און יור סעלף יעצט עפעס וועגן פסח סאו דעט וואס וואן טינג ווי וואנטעד טו טאלק אבאוט די אדער טינג איז ס'דא אסאך דרשות ס'דא א מנהג מ'זאגט א דרשה שבת הגדול ס'דא אלע מיני פיפעל סעי דרשות אום פסח און דיס טיים און דעט טיים. און איך האב געשריבן ביי די העדינג דא ערב פסח ווייל איך האב נישט ליב דרשות און איי דאנט סאם דער איז א סערטען ליגענט ווי יעדע איינער זאגט א דרשה פאר יום טוב ער גייט זאגן דאס איז די ענין פון יום טוב יענע ענין פון יום טוב און ס'שטייט שטייט שוין אין א ספר פון צוויי טויזנט יאר צוריק אז יום טוב טוט מען אזוי און אז די ענין דאס איז די ענין דאס איז די ענין פון בחירות און דאס איז די ענין פון יציאת מצרים און מצרים און פרעה און דיך. ענד דער איז א סערטען ליגנט, דאס הייסט יעדעס מאל איינער זאגט א זאך וואס איז בשלימות, איינער זאגט א זאך וואס איז א וואס איז א וואס איז א דרשה, האט א שיינע ספיטש, האט א ביגינינג און א ענד, א מידל, דער איז קיינד אוו ליי, ביזקאוז ס'איז א שיינע דרשה, באט וואס האט עס? א מענטש טראכט נישט אמת'דיג אין שיינע דרשות, שיינע דרשות עקזיסט אין בוקס און זיי עקזיסט אין ספיטשעס דעט ארעטארס און ספיקערס מעיק, באט אין פיפעלס לייווס זיי דאנט עקזיסט, און איך טראכט פאר מיך אויב איך וויל זאגן עפעס וועגן קנאי שכל, עפעס וואס איך אליינס קען נוצן, דען איטס גאנא בי לייק ביגינינגס אוו טאטס און אזעלכע האלבע רעיונות. זאכן וואס איך האף אז ס'גייט קומען יום טוב גייט מען האבן מער צייט און מ'גייט טראכטן וועגן דעם אדער אפשר מ'גייט צו די גייט דאס וואן טאוט ליעדס טו אנאדער און מ'גייט טראכטן וועגן א צווייטע זאך און א דריטע זאך סאו אין די סענס כ'האב נישט אזא דרשה צו זאגן באט ס'דא פארשידענע

און די צווייטע מיידט צו גיין און אזוי, און דער איז דיפרענט איידיעס, און דער איז קוועשענס אויף פרידאם, יעדע איינער טראכט וואס איז חרוז, צו איז בכלל מעגליך צו רעדן וועגן חרוז, און מען קען טראכטן וועגן די מעשה פון יציאת מצרים, צו ס'איז געשעהן אדער ס'איז נישט געשעהן, וואס עס מאכט א נפקא מינה, און מען קען טראכטן פארשידענע אנדערע איידיעס. סאו דאס איז די וואס איך האב געוואלט זאגן וועגן דעם. און דען דער איז די ענין אויף סדר. וואס רופט זיך א סדר און ווייטער דער איז א סערטען ארדער סדר אוו לייף און סדר אוו ארדער אבאוט פיפעל דיסקאס ווען פיפעל טינקען ס'דא פונקטליך יעצט עסט מען צוויי מצות און יעצט עסט מען דריי מצות און אפילו אין די פנימיות'דיגע פארט וואס די מיימאר לערנט כוונת הארי און כוונת רשש און דא דארף מען זען האבן פונקטליך גדלות ראשון די יארצייט און גדלות שני פון די צד שמאל פון די. קווים צו און און אלע מיני פונקטליכע הדרכות מיט הלכות און ס'איז דא צוויי זאכן וואס איך וויל זאגן וועגן דעם קודם כל זייט דער איז א סדר אין אנדערע ווערטער אין אנדערע ווערטער איז דא די מאראל וואס זאגט יעדע איינער ווייסט אז ס'איז דא אין היס אין היס טיאלעדזשי דער איז טבע וויטש איז נארמאל וויאזוי די וועלט פירט זיך און ס'איז דא ניסים און די מאראל זאגט א אינטערעסאנטע זאך. אז מענטשן מיינען אז טבע איז מסודר, ס'איז דא עווערי דעי די סאן קאמס אפ ענד גאוס דאון אין סערטען טיים און דען דער'ס ניסים וויטש איז לייק קרעיזי די סאן דאזענט גאו דאון, דאזענט גאו אפ, ס'שפאלט זיך די ים, ס'ווארט נישט. און די מאראל סעיז דעט ס'איז נישט אזוי, עס איז דא א סדר פאר ניסים אויך, דאס איז די לשון פון די מאראל. נאובאדי ריעלי נאוס וואט היז טאלקינג אבאוט, באט איי טינק דעט וואט איט מינס, פאר מי עט ליעסט, איז דעט די מאר אינער טינגס וואס מ'רופט ניסים אדער ימים טובים אדער רחניות, זיי האבן אויך א געוויסע סדר וויאזוי זיי ארבעטן. און איך זאג אסאך מאל וואן אוו די טינגס וואס איך האב זייער ליב ווען מ'לערנט קבלה, בפרט אין די וועג וויאזוי מ'לערנט אין די היינטיגע ישיבות מיט די על פי דרך רשש, דער עווריטינג האס א ווערי ספעסיפיק סייד, דאס איז נישט קיין ווערטלעך, דאס איז א בחינה אין די רשש, אויב ס'איז דא א צוויי בחינות זענען די זעלבע, זענען נישט די זעלבע, ס'מוז זיין דאס איז בחינות שבבחינות, און ס'איז זייער פונקטליך, זייער סייענטיפיק, און. און דאס צו מאכן א געוויסע סייענס פון די פרידאם פון די מער אפענע חלקים, די מער רחמיות'דיגע חלקים פון לייף, סיעמס טו בי א ווערי אימפארטענט טינג אין די סענס אז אויב איינער פארשטייט עס און אויב איינער לערנט עס ריכטיג און אויב איינער האט ארויס וואס טוט זיך, דעמאלטס איז יא דא א סדר און ס'זעט אויס זייער זייער אן קיין אן קיין היגיון, און בפרט אויב א מענטש. מיין ווייסט פאר זיך, נישט צו זיי קוקט מען אויף וואקנער, טרעט טוט וואס זאגט וואס ס'שטייט דארט באט די יו וואנטס טו עקספיריענס סאמטינג און עקספיריענס איז א ווערי פיקל טינג און איטס ווערי הארד טו אנדערסטענד און איטס ווערי הארד טו קאנטראל באט דער איז א סדר און דער איז א דער איז א לאט אוו פרטים און פרטי פרטים וואס פארשטייט זיך ווען איך לערן א שאלה זיי טריי טו דיקאנסטראקט איט און ווייזן אז עס איז נישט דא קיין סדר און וויאזוי אמת'דיג מ'איז שולט אויף דעם באט די איידיע איז אז ס'איז דא א געוויסע סייענס פון דאס איז סייענס טו ענדשויאינג יור סעלף, דאס איז סייענס טו עקספיריענסינג דיפרענט טינגס, ענד דעטס וואט איי וואנטעד טו סעי אבאוט דעט. און נאכדעם איז דא ווייטער וואס איז נישט, וואס איז טאקע נישט מסודר, וואס מען נעמט וואס די סדר, אין אנדערע ווערטער סדר מיינט נישט אז ס'איז דא פונקטליך די נומבערס, סדר איז מער וועגן די. די קאנצעפט אז דער רעזא מינען דער רעזא איטס נאועבעל מען קען וויסן וועגן דעם און דאס איז יעדע איינער לפי דעתו און לפי דרכו און וואס וואטעווער היז קוועשן איז אזוי באקומט ער א תירוץ אויב ער איז א חכם אדער א רשע אדער א תם אדער איינער דעליזשענעל סאו איך האף אז יעדע איינער זאל האבן גוטע קשיות אויף פסח און מען זאל ממשיך זיין און באקומען געוויסע תירוצים איך רעדט שוין צו לאנג סאו א פרייליכן יום טוב.